Wel ma' lot o sialensau wedi bod gyda ni yym ond ar y dechre aethon ni mewn i red a amber alert yym gyda Llywodraeth Cymru yym a oedd popeth wedi newid ynglŷn gyda PPE, oedd rhaid i ni wisgo yym FFP3s hefyd yym a oedd e'n galed rhaid wrtha i cadw yym y morale staff i fynd yym yn enwedig yn ystod yr amser heriol yn wisgo yr FFP3s am, am triniaeth hir a, a popeth fyna wedyn. Iawn, a wedyn mewn ffordd dych chi wedi dechrau uh, ateb uh, yr ail gwestiwn sydd gennau. Sut ydych chi fel busnes wedi addasu, wedi adoptio dros yr, yr, yr deuddeg mis diwetha? Wel, mae lot o newidiadau wedi bod gyda ni, um, ond oedd rhaid i ni dilyn y steps oedd gyda'r SOP, gyda'r Llywodraeth Cymru, oedd rhaid i ni prynu PPE newydd, sef gowns a'r hat a'r FFP3s, a oedd rhaid i ni prynu extractor fans hefyd i pob surgery, a mae 'da ni pedwar surgery yn y practis hyn. A llyfr y pwyntiadau ni hefyd, oedd rhaid i ni newid rynna, achos ar ôl bob aerosol generated procedure oedd rhaid i ni cadw

a oedd e mor bwysig i ni hefyd yym i'r patients i gwybod fel oedd e'n mynd i fod amser o'n nhw'n dod mewn i'r practis achos oedd siwr gymaint o newidiadau, yr, yr steps oedd rhaid i ni cymryd, yr stwff oedd rhaid i wisgo yn y surgery um, a y peth pwysicach oedd o'n i moyn nhw twmlo'n cyffyrddus um, ac yn saff i, i dod i'r practis. Wedyn, ydy hynna'n golygu wedyn bod chi yn gweld llai o yy o o gleifion yy bob dydd oherwydd bo' chi'n gorfod rhoid yr amser rhwng pob person ac 'di hynna'n golygu felly ydych oria chi fel p- yy y deintyddfa wedi gofod cynyddu? Ie ni ni wedi gofod altro yr orie yym ni nawr y ragor yym dydd Llun i dydd Iau am seven forty five until wyth y nos wedyn yym a wedyn y dydd Gwener yy ma' dydd bach mwy normal gyda ni seven forty five until pump. So mae rhaid i ni wedi ehangu oriau ni wedyn i gallu ffito gyd o patients ni mewn achos o'n ni ar gau y tri mis gyntaf de, amser o'n ni ar yr, y red alert de. Um, a mae hwnna wedi meddwl bod rhaid i ni wedi cymryd uh, deintydd newydd mlaen. Um, i gallu, i gallu gweld a shwt gymaint o patients a o'n ni'n gallu wedyn. Iawn. Wel, diolch yn fawr iawn. Ac i droi at y cwestiwn ola, um, be da chi wedi ddysgu uh, yn ystod y cyfnod clo yma a'r amser heriol da ni wedi cael hmm. dros y deuddeg mis diwetha? Wel, fi'n meddwl bod e'n... Ni wedi dysgu eitha lot fel practis um, a fel staff, um, ond y peth bwysig oedd O'n i'n lwcus bo' ni'n cael tîm effeithiol, cydlynol a motivational achos o'dd raid i ni gyd weithio fel tîm a i pwsio, pwsio Dina a Nick a pwsio i pawb i i gellu mynd trwyddo popeth gyda yr FFP threes yym a popeth fel'a achos o'dd e o'dd e'n o'dd e'n gwaith galed ar y dechre achos o'dd o'dd popeth yn newid yym ond o'dd e'n bwysig bod ni wastad i ffindo last minute, mor bwysig i cyfathrebu um, gyda staff a patients i cael cofio mae newidiadau gallu dod a cynulliadau positif ar diwedd y dydd os bod ni gyd yn, yn gweithio gyda'i gili. A, a fi'n meddwl yr peth ola wedyn, um, gyda popeth sydd wedi mynd mlaen um, yn y blwyddyn diwetha de, um, mae fe'n lwcus i cael swydd ar diwedd y dydd, yym achos ma' lot o bobl wedi bod yn anffodus a goffod colli'r swydd yym yn yr adeg hyn, a fi'n meddwl bod bod pawb gyda swydd yn twmlo yn lwcus lwcus iawn, yym especially bo' ni'n gwitho yn Pont Steffan fan 'yn, ni'n lwcus iawn.